Isa jedhu gaabbaziin naan jette. Ati baala ulataa kiyyaa urjii hedduun si jaalladha. Fikirii hojii wal na barsiisi bakka amma. Siyaamee, si'ii, Samiiraa Mubee, Jamiilaa hedduun jaalladha. Ilillii hedduun isin jaalladha. Namni fatuu jaallatu na biratti yoomiyyuu ol ka'aadha. Yoo tuqxe garuu.
Hee?

Yaa. Urjii maashaallaa ni bareedda baratiin kun wallaahi qaamaan immoo fuulli kee kun xirritti kan jedheedha bara urjiyyee. Maal? Fuulli kee kan xirritti jedheedha qaamaan iyyuu fuulli fuulli kee xixxirraa nu anchi amma Itoophiyaa gizeen galu kan na yaaddeessaru maal akka ta'e beektaa? Ni gurraachaa? Hangan deemutti. Haay hin gurraachomtu. Yaani xiqqoo immoo kirara kee ka Itoophiyaa dhiistee lafa keessa dhufte san achumarraa fudhattee deemta. Mee wallaahi.
Taa, Eenyuuf dhiifte?
Adaamaan galaa barni beektaami? Bayya fiqir.

Haa family tiyyaan dhufnaan sanuu haadhaaf ebbaa kiyyaan dhufnaan wallahi ani san beeku. Aa, inni safaattaa faamilii keetiin miti jireenya keettuu deddeebi'ee deddeebinaan namni nama ati jaallattu yoo ta'e illee guyyaa takka qax gootee jechuudha umrii isaa gabaabsitaaf. Yaa. Yaa.
Maaliif jirta silaati rahaa jirta fakkaatta. Wallaahi

Bor hojjettee nu nyaachista bakka sanaa dadhabnee dhufnaa bar nuti. Ani laal an waanin jee takka kunnoo na beeyti numan godhaan waa isiin fiddanii dhufnaan an manumaa gad hin ba'in naan jee gad hin ba'u gad ba'uu yaadaan qabu torbaan takka kan kaayyoos hin qabu.
Manaa moo.
Ee manaa boonfa dhuma. Kan rabbiin natti fuudhe guyyuu ganama ganaman ba'a galgala garuu bor qofa meeshaan kan koo kan wanni ijoolleen dhufanii fudhannaan koo waan dhumateera uffata dalachaasuu qofa shaanxaa wajjin hin binnu deemne
Inshaallah biiznillah. An deemisa kee ofumatti galtee. Yaa'u noo sanuma asuma wayyaa. Mee wallahi.
Wallahi laazim haa shaantaa ba ata barraa habittu bar yoo ta'e qarshii dhibba lama dhibbisi jira sii Shaantaa san hin bu'aa. fedhu gaa shaantaa isa harakaataa sana lama qofan fedha san akiraa irratti hin fedha maaliif huccuun yeroon Itoophiyaa deemu uffadhu qofa kan ammoo kan hin bitu eh, huccuulee kan namaa jira fa'a. Si galee? Habitti harakaa harakaa taati siin feesisu ati Itoophiyaa deemte shaantaa Itoophiyaa jabaa bitachuu qabda meeshaan Itoophiyaa Eegaa deemte jabaa deemte. sadiin barbaada jabaa sadii.
Jabaan sadeenuu bi'aas ni jira ganda kana. A- Atabaa dheexus yaa'unoo garaagarummaa Eessa haqqa dhageessi dhibba lamaa dhibba gaafata takkaan isaa? gata. Kan Ni jira naa si geessa. xankaarraan fedhaan xankaarraa kan si galee maaliif huccuun kiyya waan baay'ee ta'eef urjii Xankaarraa baadiyyaa keessa deemuu dandeessuun ni sii bita. baadiyyaa illee hin deeman magaalaadha. Rakkatee. Xayyaara irraa ilaali jimma amma akkam seete jimma gaafan deemu. Har'a yoon Itoophiyaa seene jimma jimma achumaan hin deema achumaan waa wayiitiif si galee gaafan jimma deemu xayyaaraan hin deema jimma xayyaara irraa bu'ee habiibtii tiyyaa taaksii hin qabadha taaksiin ulaarra ulaarra na buusti. Okay.
Yaani baadiyyaa miti manni keenya baadiyyaa miti si galee jimma keessaa magaalaadha. Dhaga'i, innaa waan siin jee bar yoo baadiyyaa galteehu shaanxaa baadiyyaa keessaan deemuu hin dandeessu. Sii bita. O- o- Fiqir akkanaan jette maallaqa wayii urjiitti naa kennite. Maallaqa siin na bira keessa jira. Waa naa gootii jetti. Maal godhuufii deemta? Dhiisi gaa anarra dhiisan naafisii keessaan haasawee.

Nin galaara jedhee itti madhee alaraasi jette. Fatiihaa alaraasi. Dhaqee nama koroonaa fi zayitii argamu. Wallaahi wallaahi. Yaa urjii sixootaa maal naa bitta seete wanni hin qabne namatti illee naa himi namni yoo si gaafate maal binnaaf jedhan takka chaarjar orijinaala naa bitan hocii narraa qannasa. Orijinaala chaarjar narraa haa bitan. Okay? Dhagee. Kan biroo shaadoo libbistikii bunnii faa naaf bitanitti naayini.
Amma adda fudhanna gaa. Ka sii bitu sanii hojii adda fudhanna nama sii bitu hojii.